Helo, yn y fideo yma fe fydd angen i wneud bach o addasiadau i'r testyn wnaethon ni ysgrifennu yn fideo 1. Felly, yn gyntaf, wnawn ni cael gwared y datganiadau print yma, ac yna, ni'n mynd i wneud bach o addasiadau i'r mewnbwn. Felly, yn gyntaf, username yn hafal i

Ond y tro yma, ni'n mynd i newid enw yn y wedyn. Yna, ni'n mynd i wneud user type store. Felly mae hwn yn newid i newydd yn hafa i str sy'n golygu string, so ni'n trosglwyddo y rhif mewnbwn, sef 1 neu 2, mewn i llinyn, sef y string. User type, bracket. A wedyn ni'n mynd i defnyddio L just un. Now, mae L just yn cael ei defnyddio er mwyn dweud wrth Python lle mewn dogfen testyn mae'r gwybodaeth yn cael ei arbed. Nawr, wnaeth hwn yn dod yn fwy gyfarwydd unwaith ni dechrau ysgrifennu ffeil testyn gan ddefnyddio Python.

Yna, ar ôl ni derbyn y mewnbwn, a ni wedi trosglwyddo'r mewnbwn i llythronion bach, a ni wedi dweud wrth y system lle mewn dogfen testun maen nhw'n gorfod bodoli, ni gorfod cynhyrchu dogfen testun nawr a trosglwyddo'r gwybodaeth o Python mewn i uh, ffeil testun. Felly, er mwyn wneud hynna, ni'n mynd i cynhyrchu ffeil o'r enw users. Felly, agor y ffael users.txt a ni'n mynd i agor e mewn math o ysgrifennu. Felly mae tri math ar gael. Mae dyn ni write i fail testyn, mae dyn ni read fail testyn, a mae dyn ni append fail testyn. Nawr, ni'n mynd i defnyddio append, gan mae hwnna'n golygu agor y ffael, ewch at y llinell olaf a wedyn dechrau ysgrifennu at y ffeil yn y manna lle yna. Felly, gorffen hwnna. Yna, I store yn hafa i username store plus password store plus user type store plus ar y diwedd ni'n mynd i ychwanegu llinell newydd. Yna, store dot write i store ac yna os ni'n agor ffael yn Python, mae angen bod ni'n cau y ffael hefyd, neu fe fydd y rhaglen ddim yn gweithio'n iawn. Felly, store dot close. Felly, yn fras, ni wedi dweud wrth Python i agor ffael o'r enw users.txt, a wedyn y math ni moyn yw append. Ni wedi cynhyrchu newidyn newydd o'r enw iStore, a'r newidyn yma yn mynd i cynnwys enw defnyddiwr, y cyfrinair a'r math defnyddiwr, a mae rhain yn dod felly o fan hyn. Wedyn ni wedi dweud ysgrifennu y newyddion yna i'r ffael testun ac yn olaf ni wedi dweud cau'r ffael testun. A wedyn i'r sgrin, achos nid yw'r defnyddiwr pan maen nhw'n ysgrifennu ac yn rhedeg y ffwythiant yma'n cael gweld hwn yn gweithio, so ni jyst mynd rhoi neges ar y sgrin iddyn nhw yn y shell bod e wedi gweithio. Felly, print allan i'r shell, a'r llinell newydd bod defnyddiwr newydd wedi cynhyrchu. Yna ni'n mynd, ni mynd i gael print. Username comma username o jyst i'w ben yr un yma ni'n mynd i gael y user type a wedyn fan hyn ar y llinell ar gyfer y cyfrinaid Ar gyfer diogerwch, dwi ddim wir eisiau argraffu'r cyfrino, felly na chwanegu ser. Ok, gadewch ni weld os mae hwn nawr yn weithio. Run, run module, neu gallwn ni gwasgu F5 ar y bysellfwrdd, ar bydd y ffeil. Na, dwi e ddim yn gweithio. Tybed pam sôn o'n gweithio, a ni di anghofio ychwanegu hwnna fyna. Ok, gwasgu F5. a'r gwallt newydd fyw, cofiwch, mae angen bwnt N bach fyma. Camgymeriad bach i Mr Richardson fi'n credu. Gwasgau pimp eto. A nawr ni mewn busnes. Felly, pa fath o defnyddiwr ni mewn creu? Gweinydd y system, gyda defnyddiwr o admin, a jyst i arbrofi ychydig i weld os mae'r dot low yma'n gweithio, mae ychwanegu ambell prif lythyren mewn. Ok, cyfrinair yw pas. Pas unwaith eto. Ok, wedi cynhyrchu defnyddiwr newydd, math 1, username fyna yn admin sy'n wahanol i mewnbwn fan hyn, felly mae wedi gweithio, a password yw, dyn ni ddim yn gwybod. Felly, gadewch ni agor y ffael testyn yna. Ewn ni i'r desktop. Private carpets. Gawn ni, mae dyn ni ffael newydd cynhyrchu. Agor e, admin pass 1. Ok. Nawr, yr L just yma, o'n i'n sôn am gynharach,

gorfod bodoli o fewn y ffeil testun. Nawr, fe fydd hwn yn holl bwysig pan i ni'n dod at darllen y ffeil testun er mwyn wneud y validation, y dylysu y defnyddiwr pan nhw'n dod i mewn gofnodi'r y system. Ond am y tro, dyma diwedd ffeil a fideo rhif 2. Brwch ati i wneud y newidiadau i'ch ffeil Python chi.